uh, e kōrero atu ana ki a koutou. Enari, um, nau mai hoki mai ki tēnei wāhana nei. So ko Te Ranihaiata tēnei, but māna e whakamarama atu rā ki a koutou, ko ai ia, no hea ia, he aha pea tana mahi, uh, ko ai tana tipuna koroua pea, he rā mahi katoa. Enari, kai a koe Te Ranihaiata.
Kia ora anō tātai. Kia ora rā ki aku e tui whakarono mai ana, e mātakitaki mai ana. Ā, ko ai ahau, ā, ko te Rangihaeata Hare taku īnoa, ia i tipu mai au i te whārua Ruatoki, pakeke mai ahau i te rohe o Waiariki, ā, i kuraina ahau ki te kura o Ruatoki, tae noa ki taku pakeke tana, Uh, nō roto hoki ahau i tēnei whārua, uh, i taku pakekehana mai, ka whai au i taku tohu mātaurana, uh, ka waimari aku au ki te whiwhi mahi tūrana anei tēnei wā e kai ako ana uh, i tētahi kura i Kawerau. Tino mīharo rawa atu ki ahau, nō reira tēnā rawa atu koutou. Kia ora rawa atu te Rani Haiata. E, nā mihi rā ki a koe mō ēnā whakamarama. Nā, kai te, kai te hea kore ratou mō tēnei mahi a tātou i Aotearoa nei, a tēnei mate urutā. Ko tata te whā wiki rā tātou e noho mohoao nei, ā, ki nā kāinga. He whakaaro rā au au mō nā wiki e whā nei i a koe, e oti rā i a koutou katoa i tō whānau, ā, e noho rāhui nei ki te whārua o Ruātoki.
Āe, ā, ahakoa I noho, i noho noa ahu mātou i te kāinga, nā runga i nā, i te whakatau a te Kāwana, ā, taku whānau, he whānau kaiako katoa mātou. Engari i roto i taku whare, ā, waimaria mātou, nā te mea, kei a mātou ō mātou rorohiko, ō mātou waea, ā, ki te whakapā atu ki ō mātou whānau me ō mātou tamariki mokopuna. Ā mātou tamariki mokopuna, ā, nā rātou anō hoki te, te mahi nui ki te, ki te whakatutuki i nā mahi ā i hoatu nā e au ki a rātou, otirā e mātou katoa nā kaiako o roto i to, i taku whare. ko te waimarie anō kū ā, i whai wā anō ā, o nā mātua o aku tamariki ki te whakawhitiwhiti kōrero ā, me te whakaatu mai i ētahi o ō rātou mahi. Nō reira, i hoatu mātou i ētahi mahi ki a rātou, uh, hei whakatutuki uh, i te tīmatahana mai o tēnei uh, taumata tuawhā. Mm. Ana, i mahi tahi rātou wa mātou tamariki ki te taha i o rātou whānau, o rātou mātua, mm. rātou kuia me o rātou koroua. Miharo ana ki a rātou tērā mahi, mm. ki te mm. mahi te taha o nā tamariki, mīharo ana ki a rātou. Me mātou anō nā kaiako i kite mātou i a rātou e mahi ana nō reira, koirā te mea nui ki ahau, ā, i, i whai kaha rātou ki te mahi. Ēnari, ā, i āhua, i āhua whakatā rātou, ā, tīmata anō i tēnei wā, ā, ēnari ko te, ko te noho mō, ā, ā, ahakoa noho ā, mohoao, uh, i mahi tonu, i whaikaha tonu, hai tutuki tonu i a mātou, i, i, i wā mātou tamariki o mm. mahi i whakarita e mātou no reira. Tino miharo, tino miharo. Koina te paina o te, o te hanarau matihiko o enei rā, mena kare hanarau matihiko, Ākare kore, he waia pūkoro wā nā mātua, nō reira waia he atu, mahi a nā mahi, tērā te mea. Ahakoa, ahakoa i te noho kāinga, te noho mohoao, i reira, i reira tonu rā koutou e whakapā atu ana ki wō koutou tamariki i mua tonu i te tīmatahana mai o te kura i tēnei wiki nei. Āe, i whaikaha, i whakapā atu, ā, ana, ka eke mai wā mātou tamariki mokopuna I eke katoa mai, wāku nā tamariki o taku akomanga. Ah, Ai, ah. me aro.
Aro. So, i tēnei wiki nei, i timata mai rā uh, i nā ako ako i runei te ipurani. He aha pea wō whakaaro mō tēnā, tēnā huarahi whakaako tamariki? Tēnā huarahi. Uh, ko te paina o tēnā huarahi whakaako i wā mātou tamariki, uh, ka kite wā mātou o wō mātou mātua, o tō mātou kura, a inā hua ka puta i wā, mm. wā mātou tamariki. A, ka kite rātou, ka rono rātou, ka whāwhā, ka rawe ke haere rātou a, i nā mahi a wā mātou tamariki. Nō reira, ahakoa kei tawhiti mātou e noho ana, mm. a, ko, te, ko tēnei mahi hanarau, ka te kaitō mai i nā mahi o tawhiti ki nā whare o ā mātou tamariki. Nō reira ahakoa kei roto au i taku whare, ko āku nā mahi i whakaritea mai e au, i uru katoa, i eke katoa ki roto i nā whare, ki runga hoki i nā rorohiko a wā mātou tamariki mokopuna. Koinā taku waimarie. Waimarie ahau, waimarie anō hoki, ā, i a au i whiwhi ai taku rorohiko. Ah, ai, ai, ai, ai. Well, ki te atu ahau, uh, nā mahi a nā mokopuna i runa i te, te ipurani, a uh, Zoom nei, i reira ka tōrā nā mokopuna. And ko tāku i ki te atu ai, he hikaka ka tōrā rātau, te uru, mm. te kuhu, ki runa i taua um, tewa ātāmira mahi. Neha, Āe, hīkaka katoa. Pārekareka ki a rātou tērā. Koirā hoki te ao o ā tātou tamariki. Koirā hoki te ao o ā tātou mokopuna. Ā, ehara, ehara. Kei runga katoa i ngā hangarau. Nō reira, ā, he aha hoki te, te huarahi pai ake tēnā i te tō mai i te ao pārekareka o ngā tamariki me te ao hangarau matihiko, ā, kātahi ka whakakotahi, ā, pārekareka ki wā tātou tamariki. Ai, ai, ai, ki te atu au i tēnā āhua um, i runa i te, i runa i te, hi, te hui ākura. But ka tahi mm. anō rā ka puta mai te whakatau a te Premier, ei, mō tēnei mate uru tānei, mō te noho moho ao nei, uh, ana kua, kua mea mai rā ia, hai te wiki hara mai nei, ka tahi ka heke mai a te taumata o tēnei, tēnei noho moho, moho ao mai te te taumata tuawhā ki te tuatoru. Uh, and he rereke katohia pea ētahi o nā whakanekeneke kai roto i taua, taua taumata. Engari, ki o whakaaro, he aha pea ētahi paina, kāre pai pea, uh, o tēnā nekehana mai i te tuawhā ki te tuatoru? Mm.
Mōku ake uh, kaiako e noho ana taku kāina, mm. uh, ko te ata titiro pea ki nā kaimahi o te kura, ki a rātau he, he, he raruraru, he mate pea wā rātau. Mm. i te titiro ki wēra, ki te taha o, o, o nā kaiako, he raruraru, he mate pea kai a rātou, kai ō rātou tinana rānei. Mm, mm. Kātahi ka titiro ki wā tātou tamariki, nā tamariki e noho ana i te taha, uh, i ō rātou kuia, i ō rātou koroua, Ā, ka pēhea rā te wāhi ki, ki, ki a rātou, ka whakakotahi mai ana rātou, ka mutu, ka whakawehe anō, ka hoki ki ō rātou kāina. Yeah. Ā, nā kaiako pēnei i ahau nei, e kī ana te respiratory system, ā, ko, ko taku mate noa iho e rahi rawa nō nā kai, ēnari, kāore e mate, kāore e mate, kāre e mate, kāre e tino nui, nui pea waku mate, nā, nō reira, he waimarie ahau, waimarie, ah. waihoki ka mōhio, e kene ka whiwhi mate anō ahau, ahau. ka mate koe te kai re, wana.
Ai, te ai anō, ko te whakaaro ki a rātou, um, Engari i runa i tērā tautoko, tautoko pūmau ana, tautoko kaha ana i te, i te whakatau a te Pirimia, kei a ia hoki nā, nā tānata e tika ana ki te arataki me te hēteri haere i a ia, ā, ko te painga hoki, ā, ka, ka, ka, ka pai, ka taea e, e o tātou uri te hoki ki mm. wētahi atu i o rātou mm. mahi. Ēnari, a, i roto e kōrero nei au mō te ao o te mātaurana, mō a tātou tamariki mokopuna, ahakoa, kai, mm. kai, kai, kai waina nui wā tātou tamariki o tātou whakaaro, uh, kai te tihi o tātou whakaaro, ēnari uh, mātou ā kaiako nei, me whakaaro anō mō, mō tātou ake hauora, mō te mm. hauora o tātou whānau. Ēnari, ah, mīharo, mīharo kua heke mai ki te taumata tuatoru, ah. ēnari, uh, i runa i tērā, me haumaru tonu te noho, mm. me whai tonu i nā ture, Mm. Uh, ahau nei, ahua 45 meneti pia te, te, te tawhiti mai konei ki, ki taku ako mana e nari. Oh, e, a, mōhio tonu, mōhio tonu koutou. A, kua te mm. a, waipuke mai, uh, ua mai. Ai, ai. Rū mai. waipuke mai, rū mai. Ah.
E, e nari, mō te hauora o, o, o, o nā hoa mahi, o nā kaiako, Ā, me wā tātou tamariki mokopuna, kei reira pea te tihi o ngā āroe. Kai te kite atu ahau, ā, kai te āhua mokemoke, mokemoke koe mō te hoki atu rā ki wō mokopuna, ki wō tamariki i roto i tō akomana. Ahakoa, and, ā, tērā pea kai te pērā tonu rā nā mokopuna. Pai ake te hoki atu rā ki te kura. Pēnei, pēnei tēnei i konei, Kai te hia hoki atu, because he rawe nā tina kai te kura. Hoi anō a uh, Te Rani Haiata, kia ara rawa atu rā mō wēnā whakamarama, wēnā whakaaro uh, i tēnei ahi ahi pō nei. Ko te tumanako, a ka noho haumaru anō rā koutou ko tō whānau kai roto i tō mirumiru, a tō kuia, mihi atu rā, pīki awhi awhi rā ki tō kuia, a i tēnei ahi ahi pō